بەڕێزان سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێ و ئەم کات و هەموو کاتێکتان باش لە ڤیدیۆی ئمڕۆمانا باسی چی ئەکەین باسی چوونە سەر ئەدرەس ئەکەین زۆر پرسیارێک دێ بۆ پەیجی جەبار شێخانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان فەیسبووک تیکتۆک یوتیوب ئینستاگرام ئەمانە پرسیاری ئەوە ئەکەن کە چوونە سەر ئەدرەس باشە یا خراپە ئێمە ئایا ئەگەر بچینە سەر ئەدرەس چۆن بچینە سەر ئەدرەس و باشیەکانی چونە سەر ئەدرەس چیە و خراپیەکانی چونە سەر ئەدرەس چیە و هەنگاوەکانی چونە سەر ئەدرەس لە وڵاتی بەریتانیا چیە پێش هەموو شتێک ئەمەوێ بۆتان ڕوبکەمەوە کە چونە سەر ئەدرەس مەبەستمان چیە کەسێک کە وەکو پەنابەر داغڵی بەریتانیا ئەبێ دەیخرنا ئۆتێلێکەوە دەیخرنا هۆستێلەکەوە دەیخرنا و کامپێکەوە باشە ئەم پەنابەرە مافی ئەوەی هەیە کە داوای ئەوە بکە بیگوازنەوە بۆ شوێنێک لە دەرەوەی دەسەڵاتی وەزارەتی ناوخوا بێ یانی بۆ نمونە دێتە ماڵەکەی من لەگەڵ من ئاژی دێتە ماڵی برادەرێکی دێتە ماڵ خزمێکی لەگەڵ ئەوا ئەژی باشە ئەمە پێی ئەوترێ لە بەریتانیا چوونە سەر ئەدرس واتە تۆ ئەچیتە سەر ناونیشانی کەسێکی تر باشە چۆن ئێمە بتوانین بچینە سەر ئەدرسێک مەسەن بۆ نمونە کەسێک 6 سال 6 مانگە حوت مانگە تا ساڵێکە هەیە ساڵ و نیوەکو هەیە دو ساڵیشە لە ئوتێلەکانە تاو بێزار بووە چۆن بتوانێت چێتە سەر ئەدرس

وەزارەتی ناوخۆی بەریتانیا بە نامەیەکی فەڕمی جوابی پارێزەری ئەو کەسە ئەداتەوە ئەڵێ ئەوە ئێمە قەبوڵمان کرد کە ئەم کەسە ناونیشانەکەی و ئەدرەسەکەی لە ئوتێلەکەوە گۆڕا بۆ فڵان شوێن وە لای خۆمان نوێکاری کرا واتە ئەپدەیت کرا ئەمە هەنگاوەکانی گۆڕینی ناونیشان واتە ئەدرەسە بە شێوازێکی ڕاستی و دروستی. ئیتر خەڵکێک تەلەفونە کاڵێ بە تەلەفون بە مەحامیەکەم وتووە بە تەلەفون بە مایگرانت هێڵ پم وتووە ئیشی تەلەفون لەم وڵاتە باش نییە هەمیشە ئەبێ بەڵگەتە بێ هەمیشە بێ نووسراوتە بێ ئەمە یەکەم هەنگاوی چوونە سەر ئەدرێس دووهام ئایا باشیەکانی چوونە سەر درێس چییە باشەکانی چوونە سەر درێس ئەوەیە کەسێک کە ئەتوانێت بە ئازادی خۆی هات و چۆ بکوە ئەتوانێ کۆت و بەندی نەبێ مەسەلەن بۆ نمونە لە لە زۆرێک لە ئوتێل و ئۆسێلەکان ئەڵێ لە کاتژمێر حوتی بەیانی بۆ حوتی ئێوارە ئەبێ لە دەرەوەبی دواتر ئەبێ لە ژوورەوەبی ئەوە ئەگەر بچیە سەر ئەدرس ئەوە نامێنێ سێم شت کە زۆر گرنگە باسی بکەین چییە خراپیەکانی چوونە سەر ئەدرسیە بۆچی خراپە کەسێک چێتە سەر ئەدرس لەبەر چی خراپە خراپەکەی ئەوەیە زۆر جار کەسێک کە ئەچێتە سەر ئەدرس خۆی بە هەوای نەفسی خۆی ئەچێتە سەر ئەدرەس مەسەلەن بۆ نمونە ئەم هەنگاوانەی کە من باسم کرد وەرەقەیەک بنوسی و بیدا بە پارێزەرەکەی و پارێزەرەکە بیدا بە وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی ناوخۆ جواب بداتەوە بۆ مەحامیەکەی و مەحامیەکەی بە کەسەکە بڵێ و دواتر ئەدرەسەکە بەجێ بێڵێ و بەڵگەی لابێ کە ناونیشانەکەی لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ ئەپدەیت کراوە ئەم کەسە

هۆتێڵەکەی تێ یا بۆ هۆستێڵەکەی دێ، ئەمە یەکێکە لە خاڵە هەرە گرنگەکان و لە هەڵە هەرە گەورەکان کە پەنابەر لە بەریتانیا لەم کاتانە ئەیکا، بۆیە داواتان لێ ئەکەم خوشکانی ئازیز، برایانی خۆشەویست هەنگاوەکانی گۆڕینی ئەدرەس بە ڕاستی و دروستی بێ و ئەوانەی ئەچنە سەر ئەدرەس ئەم هەنگاوانەی کە باسم کردووە پێیا بڕۆن. ڕێز و خۆشەویستی، براتان جەبار شێخانی بۆ ئێوە هەتاوەکو ڤیدیۆیەکی تر بە خواتان ئەسپێرم، خواتان لەگەڵ.